e bwo jatendwa mane wagone kura ka wahero Ong'ondo Were. Mose jopiny ka wachako. Jopiny amosou ni okwe uru. An Makinon Awino, ayudo welo mobiro ng'eyo kaka thurwa chalo e alaka. kendo wabiro pimo kodgi wach kuma waseaye gi kama wantiere gi kuma waneno kwachiko. Okay, joluo nowacho ni mondo ing'e gima kiny ikawo gima nyoro gi gima kawuono iriwo to yot mondo koro ing'e ni kiny ang'o mantie. Erokamano uh, eh, Mr. Makinon. Gima duong' momiyo walimi kaka wuono En kaluwore gi weche mosebedo katimore e chien ka. Mokwongo in kaka jago kura ma Kasipul Constituency, nonro marwa mwasetimo wacho ni isebedo achiel kuom jogo ero ma osebedo kochung' kod mweshimiwa matiyo Ong'ondo Were chakre nodonje siasa ma Kasipul e higa noero mar twenty thirteen. kane ochung' gi party no ero mar Tip Tip mane odong' go nyaka koduogo 2017 makoro ne odhi go otiko no ero mar ODM. Isebedo achiel kuom jodak ma Yala mochung' gi mijumbe kendo be osebedo ka manyo ne kura. To sani kaluwore gi kaka wawinjo weather ringo, winjruok malong'o onge e kindi gi mijumbe. Ang'o ma dibed ni oketho winjruok machalo kama mosebedo higni mang'eny gi? Erokamano kuom penjo maber no. Mjumbe gima oketho go winjruok wa kode, achiel ok ohero mondo owachne adier matimore e ground. Mjumbe dwaro ni wachne gima onge ni nitie, to gima nitiere be kata ok okonyo jopiny to odwaro ni lande nyaka sama ok onego olande. An kaka Makeno, Asebedo gi pogruok malach ahinya gi Mjumbe katero dwach jothurwa nikech pile kodwa wuoyo gi jothurwa nyaka ogona simu kendo openja gima neno e gweng'. Koro chuna ga seche moko ni nyaka an bende akaw time na mondo anyise go gima jothurwa wacho. Weche na go seche moko ahero keto gi kaka gin. to chal ka gima en kaka ja siasa odwaro ni aketgi mopogore kaka gin. Ma e kama osekelo pogruok e kindwa kode kabisa ahinya ahinya. In kaka jadak ma yala, dongruok mage ma mheshimiwa Ong'ondo Were osekelo e gweng'u ka? Dongruok ma dawachi ni mheshimiwa osekelo e gweng'wa ka nikech kane odhi to nosingo ni somo dhi bet e yo makare. ma kendo strategy ma nokelo mar keto pesa mar somo e lwet dho udi ka dho udi ne en gima ber. To ne kata kober kamano to nokete e lwet joma ok ong'eyo gimomiyo nokete kamano nikech en e lwet joma ka ok in komiti member mar CDF kata bursary to ok inyal yudo konyruok kanyo. Ging'eyo nyaka joma nogochone jatelo gi joma ne ok ogochone. Ging'eyo joma pingo jatelo gi joma ok pinge. Kipingo in ok miyi kata fom ni ok dwar. To ok apar ni mano koro gima omiyo ne ochako gino dhi bedo kaka ne omiyo ochake. Koro achiel adwa ni awachi ni kuom weche mag somo mane okelo maber, joma oketo e gwenge ni mondo okonye chopo lek mare no tiyo gi gino e mar sando jopiny. Mheshimiwa nosingo ndara, anyalo wacho ni e thurwa ka nitiere kuonde ma ne richo chon to gibeyo. Nikech kata sani aneno ka yo ma owuok Oyombe kuoyo en yo ma otem lose kendo oole maram. Mano aseneno. To mar adek e weche mag pi, nikech jopiny nyaka bed gi pi. Pi onge yala. pi onge yala kabisa kabisa kabisa to wanyalo neno ka mjumbe temo mondo oket pi e gweng' gi ma gin neighbours wa to wan to ok odew wa kaka jo dala. Mago be onge wasewuoye. Kodhi e weche mag stima, stima en gima jopiny tinde odich go kendo konyo japiny e yore mang'eny. Stima ni mana e yala junction to ok osetemo mondo otere e Yala bilo pok ong'iyo kaka onyalo soye e gwenge omiyo ok anyal wacho ni stima osedhiye maber. Gima anyalo wacho manyalo miye credit ni anyalo neno ka yore moko odhi maber gi nyinge. Un kaka jodak ma Yala, be useyudo thuolo mudhi uwuoyo gi mjumbe munyise ni nisingonwa ma gi ma to pok itimonwa nyaka sani e imako tam mari mar ariyo? Mjumbe wa ma mwatiyo miluongo ni Ong'ondo Were, En ng'ama kaka otiyo sani opogore gi kaka nodonjo, ka adier miwacho. Nikech inyalo bedo gi wach gi mjumbe midhi ka mjumbe mitiek kata seche abich ka ok owuo kodi. Kitieko to imiyi siling' mia achiel ni fare kendo kiny ichak iduogo ibedo four hours samoro ochak oketoni uriade imiyi mia achiel ni fare kod yawa. kune part man e, e, e, e kasipul ok ng'e ni tiyo gi fea ma oa kuno nyaka dalane gi pesa di en miyo ji mia achiel koro seche moko inyalo jok an personally asedhiga ire mang'eny kendo jogo manena kadhi nyalo paro nadhi manyo iya but gima asebedoga katimo en dhi mondo anyise ywak ma jowa nigo mayude mondo ipimne tek chon kane ochako tich to ne inyalo gone simu mayude. An personally, Ong'ondo ne gona simu kata saa auchiel otieno kopenja kaka jodala dhi. Tinde anyalo go simu mandik message to ok oduoki. Mano ang'eyo. Koro wasetemo kaka jodala kabisa kabisa mondo wanyise chandruok ma wan go. To thothne duoko momiyowa en ni blasters ogeno nyonyango thiro yala. Ma be asenyise ma chieng'moro nanyise nyaka ni blaster ogeno nyonyango en ng'ama onge gima orem e dalane. Owe sando jo yala community kotiyo gi nying ng'ama Nyasaye nomiyo mwandu kendo nyithinde te ni loka onge chandruok ma en go ma jopiny neno. pok wafaulu. Blasto ni en ng'ato en ng'a yala ka? Blasto ni en jayala, en osebedo kochung' mang'eny. Hmm. Ochung' eh, ochung' MCA to hmm. ok dhine maber. Hmm. Ochung' MCA to ok dhine maber. To adier ma nitiere ni nitiere ndalo mane kano wuoyo gi joyala to joyala nyaka chik kumochikono. Eh, magi wachno wan mondo wagolo kuome kaka jo youth mm. nikech ben waneno ka samoro ne okonywa ahinya yeah. mm. eh, awinjo kiwacho ni ai kasipul ka mondo mi iyud basari nyaka bed ni isiro mijumbe nero matiyo mondo were in gi nyithindo madhi sikul basari isebedo kiyudo kaka jal mosebedo kochung' kode koso ok iyudgi an kaka makinon an nyathina maduong' nie klas aboro To bursary committee ni be abede machiegni. Though ni nwa nwa bedo go ng'ondo chakre chon to joma ne onge ndalo mane wadwaro ne loch no thoth ne ema nie bursary committee no. To an nyaka nabed kanyo asebedo kang'iyo anyuola wa machung' ne gi mondo oyudi ma nyaka sani nochuna ni nyathi moro asedak go. Seche moko atuono nyaka nyathi madak go mondo ami joma ochando e gweng'wa kanyo. To wang'ni na a fill form mamiyogo nyathi kich moro nadak go iluongo ni Catherine Michelle. Catherine Michelle ni ne min gi oyudo accident, wuon gi be noyudo accident koro nodak gi jaoda ma nyamin mama gi. Ma kata sani kipenje ni min gi en ng'a, to ong'eyo mana jaodna ni min gi. Wach mana penjo kidwa ng'e ni adier Ong'ondo Were ng'ama ok support e ok mi bursary kendo ang'eyo ni joka skul winjo matek. An ka koro ang'ama ose kote for long ema bedo ni napenjo gi yala ma wadifa kode nomiyo oma nyathina cheque not even form, cheque mosendiki nobedo withdrawn momi ng'ama chielo. Mae nyisa ni jothurwa ma jo Kasipul and yala as a whole Joma ok go kura nong'ondo, kendo joma opinge ni matek. To Nyasaye wang'eyo ni biro konyowa. Eh, ndalo moko mokalo chien kane waneno kane ibolo audio mane record kane owuoyo kod uh, Mheshimiwa Ng'ondo Were e group no ero mar siasa ma iluongo ni Kokech Development Forum. E audio ni ne wawinjo ka mheshimiwa dhaw ni gimomiyo iwacho wach laboratory ni pesa mocham no ok onego bed ni engineer mane o win the contract bedo blamed. Wach laboratory ma yala ni nobedo nade to adieri mane mantiere e iye? Eeh, adwa nanyis jopiny ni gi hera maseherogo mheshimiwa Ong'ondo, audio ma giwinjono mano to mana mobiro bang'e. nikech ne nitie odiochieng' ma mjumbe nogochona mopenja gimomiyo awacho wach dom mayala to ang'eyo ng'ama nochamo dom. Nakwaye ng'uono e simu makone ni kawacho mondikore marach to ing'uonna. Ne ok ang'eyo ni kane adhi agolo sare kama noluonge jopiny kendo noluongo Gladys Wanga kaka wendo mondo o launch chiwo check. Ne ok ang'eyo ni kare wachni nosebedo marach ne ma no an ng'ama nosepangne kaka nonego ogo. Ma adwa nawach ne jopiny ni an gi joneno modhuro mano neno mano neno na kata oruma ka koro ibi gola kama abete kama jotelo nitie kendo jatela mana gone kura obet ka ng'ato otwe wang'e to penja ni an makinon tadwoke ni an e makinon topenja ni be ang'eye tadwoke ni ok anyal ng'eyo ng'ama otwe wang'e ma nosingo na ni gidhi dwara ka wachno orumo. Gino noa kanyo ma wadgi were owuon miluongo ni Dalmas mago joka Neya. Kendo aparo ni bedo ni an ja okew kachien emomiyo natony chieng'no. Dinabed ng'ato nono, dinatho nikech ng'ano ne dhi bedo ei joma ok jogi. An nadhi abedo ei joma ong'eya mong'e ni an nyathi nyamin gi. Natony kanyo ka polis ema nokonya. Naneno bende ni kaka osiepna ok onego adhi arekod statement onna mheshimiwa. Mm. Nakawo thuolona madhi dala mm. maneno ni ber mondo agochne mondo ang'e ni tang'o mane atimo nikech samoro ne security otimo gima en ne ok ong'eyo. Mm. But little did I know ni mheshimiwa nong'eyo gima timorena nikech no confirm koluonga dalane kama be security ma dalane koro nodwa goyae ma jo e dalane kanyo ma jopiny noneno ka oluora idwa ni thala, jomoko dhira mondo abed piny imaya simba. I was seriously frustrated ka Charles Ong'ondo mokona ni kakwa ng'uono to ok onyal wena ng'uono no adhi akwa ng'uono e Facebook kama nandike. Natimo ng'uono kaka ng'ama oluore momiya kom dalane kanyo ma kwa ng'uono. Kendo adwa ni awach ne jopiny ni gima omiyo ne awuok e dala Ong'ondo, ne awuok ka ne andiko ni Ong'ondo Nyasaye Wuoro, Ong'ondo Nyasaye Wuowi, Ong'ondo Nyasaye Roho Maler. Mago ne andiko e Facebook. Ka ne aneno dalili man e dalano, mondo ne ayud thuolo mayom mondo awuog achop dalana, ne andiko wechego mosomo moyiego ni ber. Kadok dala to ochako ogona simu. Akawo chir te machako adok dala ne odwara gi chiega. Naparo ni kaka osiepna onyalo dhi kwaya kata ng'uono to gima naromogo kuno ne en somo ne chiega kendo nyiso chiega ni nyathi ma nyicho wadak go mane idhi mi chek, oma chek nikech awuoyo marach. e wall. E kanyo be natemo kwaye ng'wono mondo kik opanis nyathi nikech an. To ne ok owinjo. Kendo nawuok dalane ka wawere ni an ng'wono ok anyal kwayo, ja nyathina be ok nyal yudo chek. Koro naweyo kamano. Kodhi mbele kamano kendo, to aneno ka jowa pod wuoyo e wach mar yala dormitory e wall mar Kokech. asked a comment ni contractor tiketho nyinge kayiem. Wachno kendo nochako chwanye, ok ang'eyo ni joma blog ne ong'ondo nyisega weche nang'o, to akia ni ebende okawo thuolo mar somo fomo e Facebook gi WhatsApp moloyo timo ne jopiny gik mane omiyo oyiere. Ong'ondo nogona simu kogwen kapod an e pien ma simbe mane ochiewa. Noneno ka andiko kendo rekod no ma mana mako audio no nyiso kama onyisa ni onego adhi ka DCI adhi andik dhoga nitiere kama onyisa ni onego omaka gi polis. Kaka jayala mohero yala kendo mohere nadwaro mondo ang'e adier magochone contractor nikech en jagweng'wa ka. mane oyie okaw simba manyise ni omera adwaro mondo iwach adier gima notimore yala. Nowacho kendo kaka nowuoyo namiyo jopiny mondo owinji. Aparo ni koro en tich jopiny mane owinjo mondo compare ni kama inyisa ni nochiw 1.5 million to the so said Geoffrey Opala, Geoffrey Lok to gi kama koro Geoffrey wuoye mheshimiwa kaka ng'ama oversight mm. pesa mar jopiny mm. onego bed ni sama wawuoyene no onego bed ni osekawo okang' mondo ong'e gima timore to nyaka sani anyalo wacho ni ong'eyo gima timore koro anyalo specify ni ong'e gima timore nikech an owuon mano ne nawuo marach pok okelo jo DCI dalana it's now one week mm. pok omaka, it's now one week. Mm. Lok pok ogochone, mm. it's now one week. Mm. And uh, after sending the audio ne mm. jopiny mondo winji, mm. pok ogochona and is now very quiet. Except mm. ni joge ma blog ne, mm. kaka David Owino gi ni ma records gi onega ket ne relevant authority mondo ng'e. Mm. Ne gibwogo ngimana, mm -hmm. kendo gikona ni kamora mora ma giyuda to wang'ni ok natony. E same audio no aoro kama camera man mar Ong'ondo Were, Kelly, nyisa ni nyicha okonya to koro owe rekoda. Adwa ni jopiny mariek mong'eyo kama piny nitiere sani openja ni Kelly nokonya kanye to nitima nade? to natimo ang'o to ang'o momiyo ok ochak okonya kendo koro mago weche ma onego jopiny ong'e mondo kik wadogi e loch mar agoko nikech ma Kenya ma Kenya kama kata mjumbe himself wacho ne Ruto gik ma ok otim maber to oriembo gache koa dala kachien nyaka Nairobi modhi e parliament moduog orom gi jopiny ka onge lisasi mosieme koro the same should also be heard at uh, the village level ok onego ketwa e gima kata en ok timne omiyo ka obiro to amor wach ni adwaro ni mondo ochop ne jopiny kabisa abende ong'eya nikech ong'e siasa magoyo kendo ong'e kaka chalo i will not keep quiet ka ok otimo wach moro mabiro miya fwenyo ni i am uh, secured to wachni nyalo chopo kata ne rais mm. ok obi chopo mana ka kende onyalo chopo e media makoro piny te nene mm. mondo ne jatelo moritowa